Tēnei e tū ake ana ko ngā ware tokotoru, koia ko Te Reo Irirangi o Te Kuremako o Taranaki, Te Reo Irirangi o Whanganui tae atu ki Te Reo Irirangi o Rangitāne. E maiwa atu ana ki te ao wairua, koutou ki a koutou, e mai oa ana, oki, Ā, ki a tātou, ā, te matakano i tangata e takatū nei i te whenua ka ranga mai tātou. Oitia anō ko te kupu a te uru tēnei e tū nei, e tuku atu nei ko ngā pūrongo anō i puta ai i te reo o te uru, ana oitia anō he tāpiritanga anō āku ana ki ngā pūrongo nei. Ko te pūrongo tuatahi ko Tema Emi a te kai pūrongo, ko Manukura. Ko ia tērā ko Te Kura o Manukura, i a rātou i whakarite ki te tae ake ki ngā whakataetae ā-motu o ngā kura tuarua, arā, te wāhi ki te kapaaka. Nā runga i tērā me mātai ake rā tātou ki ngā whakaritenga i whakaritea ki ngā āhuatanga i pā ki a rātou i mua tonu o te whakataetae.
Ko te kapa haka o Manukura te kapa toa o te rohe o Manawatū Horowhenua. I tū rātou ki ngā whakataetae o ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa. Ki te awa tupu a Oʻuanui, i te Rāmere te tuangahuru mā ono o Mahuru. Kei te tino wātea te hinengaro, ā, kei te tau te wairua, ā, kua ea, kua oti i a mātou ngā mahi. Ā, i tū ngā tamariki i runga anō i ō rātou, ā, mana, i runga anō i te mana o ō rātou iwi, ō rātou tupuna, nā reira, ā, hīkaka rawa atu. Tino pai. Ko tā tētahi o ngā kaiako, ko tā te uri o Ngāti Tūkorehe, a Karanama Peita, he maha ngā uauatanga i tau ki runga i a rātou me ā rātou whakaharatau. Nā runga i ngā tikanga hauora a te kāwanatanga, kāore rātou i whai wāhi ki te noho ki runga marae, heoi i te mutunga ake, ko te nuinga o ngā mahi I mahia i te waenganui wiki i te rōngātu o ā rātou whakaharatau katoa. Kāre e nui wā mātou noho, ā, noho marae, ā, i runga anō i ngā here o te wā, ā, nā reira i mate mātou ki te prakati i waenga wiki, ā, te kimi hāora kia whai wā ā tātou tamariki ki te whakawai ki te prakati, ā, Ae, tona ono whitu marama matou e whakaharatau ana kia eke ki te whatarangi te ra nei. E hikaka ana, e rikarika ana te ngakau i te nui o nga kaupapa Maori, otira te whakatairanga i to tatou reo ki te ao whanui, na reira i ko ai te ngakau. Kotia Blake Olsen, no nga iwi o Tuhoi, o Tuhourangi Ngati Wahiao ano hoki. Koia hoki ko tetahi o nga kaiako o te kapa nei. Ko tāna, e tino hariko ana tā rātou kapa i tā rātou tū, me ngā āhuatanga e pā ana ki te papa whakatūwaewae, me ngā whakahaeretanga o te rā. He maha ngā kaupapa i toia mai ai rātou ki runga i te atamira i tēnei tau. Ko tētahi o ngā kaupapa i tino pai ki ahau, ko te kaupapa o te waiata ā-ringa. Koia tētahi kaupapa mō ngā āhuatanga o te. o te uru ā poka noa o te motu ā i haere atu ki te whare pāremata i reira whakatū ai ngā tēneti i reira rātou mō te mautohe ā ko tā mātou kōrero i tērā waiata me āta kōrero tuatahi ki te mana whenua Me āta pōhiritia te tangata kia uru atu rātou ki runga i te whenua o iwi kē atu. Kāore rātou i āta tonoa, nā reira, ka mutu mēnā ka tonoa kia wehe, me haere. Koirā tētahi o ngā kaupapa tino pai ki ahau. Ko Jaylen Hiketū Blake Kaiwai rāua ko Pounamu Wharehinga, ko rāua tahi he uri nō Tūhoe, nō Ngāti Porou hoki. Ko rāua ngā kaitātaki o te kapa i tēnei tau. He nui a rāua mātauranga, wheakotanga anō hoki i te ao kapa haka, ka mutu he tino pakeke tā rāua tū ki runga i te atamira. Relieved, just a year's worth of relief and exhaustion, tired but just excited to see what happens, I think we did alright, not too bad, dress rehearsal was good.

Show your um, peers and your classmates that I'm not just saying for the sake of saying, I'm like saying it because it's the right thing to do. Te arahi, um, i roto i ngā um, wheako katoa o te uh, whakaharatau, o waho atu i te whakaharatau, ana reira uh, mōku noa me whakatauira i ngā mahi pai a waho, a o roto hoki. E rima ngā wāhi puta noa i te motu i whakatū ai i te kaupapa nei. Nā whai anō he maha ngā wero i tau ki mua tonu i te aroaro o te komiti whakahaere i te kaupapa nei, kia whakatū ai tēnei kaupapa i tēnei marama kī katoa i ngā kaupapa whakamānawa i te reo Māori. Me mihi ki Te Awa Tupua Whanganui nā koutou, ā, tēnei kaupapa i āta manaaki, ā, i runga anō i ngā uauatanga i puta, ā, Ki te hunga i Pōneke, nā reira, me mihi ka tika ki a koutou i rawe. I rawe katoa te, te rā, me mihi hoki ki te pā o Ngāi Ariki, te pā o Rātana, nā koutou mātou i āta tiaki, i āta manaaki i ngā rangitatā nei e mihi ana. Ki au nei, ā, marenga nui mātou i whai wāhi, i whai, ā, i, i whai wā mātou ki te tū. I te mutunga iho, koinā te mea nui, kia tū ngā tamariki, kia whakaatu atu i ō rātou ngākau nui ki tēnei mahi, ā, kapa haka, Ahakoa ngā ngahere, ahakoa ngā āhuatanga moroiti noa iho nei ki a mātou i te mea ko te mea nui i whai wāhi rātou ki runga i te atamira. Ka karangahia ko te whiringa whaiti hei te pō rāpare, kātahi ka tū ko te rā whakamutunga hei te Rāmere, whai muri i tēnā ko te wā tuku taonga me te whakapuaki ko wai te toa whakaihuwaka o te whakataetae nei, o tēnei tau. Katoa katoa kei runga i a Whakaata Māori. Te Mehemi te reo o te uru.
Ka tiake Manukura tēnā koutou. Kei ngā Manukura o roto i a Manukura tēnā koutou. I wai atu i te ara tāpokopoko i aere ai koutou, arā, Koia rā tērā ētehi taupaetae ki a koutou, ko tērā taupā nui e mōhiotia nei koia tērā ko te mate kōwiori i pā nui ki a tātou i roto i ngā marama kuta āke nei. Me ētehi o ngā whakaritenga ki a Ui Karīkaa e wānoika ai, oti anō ērā uatanga e tino i ua mai ko te ua, i pua mai ko te pua, tēnei ko koutou te tū māroro au mai nei i roto i tēnei wā. Nō reira kei ngā manu kura tēnei rā te tuku atu i te oa nui ki a koutou mō ngā mahi i kawe ai e koutou angitū ki te rangi. Mai i te manukura tērā o ngā pūrongo ka rere atu rā ki te ngutu tonu o te manu. Ana, ko te ngutu o te manu kei roto i a Ngāruahinerangi, he wā i wenua tapu, I tūria e ngā toa taua o te wā o ngā pakanga whenua i te wā i a Tītokowaru ā rātou mā ko tōna rangaika. Arā, he wā i tapu tēnei nō tēnei o ngā iwi, arā, o roto i a Taranaki wānui, e wai pānga ana. Ana, ko te pūrongo o te wai ake nei, ko te whakaokitanga o tēnei whenua ki ngā uri taketake, Kāti, kia tīawe tātou ki te pūrongo.
Ko te ngutu o te manu i te tau 1868 i ngarue ai te wenua e Tītokowaru, kei te tonga o Taranaki te wenua nei e 18 kiromita waka te uru o te taone o Te Awera, e Rangi Wāngaiora tēnei ki ngā uri o Ngāruaīnerangi. I riro wenua atu, i oki wenua mai. Ko te koa o nga kuia, koina te mea nui, a kite nga roimata me te koa o ratou i whawhai roa. Ā, mō tēnei uinuiwa o tātou, ā, nō reira, kī te rite kō ki runga i te kāno i o rātou, ā, ka kō ki taku ngākau. E kōriī ana te ngutu o te manu ki ngā manu o uta, o tai, ku rūmeme-ne-taʻi. Ka tau te kōanga ngākau a Nuku I tana kitenga atu i te kāhui, kuia i pakanga i te pakanga roa. E harikoa ana i tēnei wā, kua kīkī rawa ki te mīharotanga, ā, kua roa te wā e tatari ana te hapū, ā, kia hoki mai anō tēnei takiwā ki rātou, ā, nā reira, ko tā mātou o Te Korowai e mihi ana ki ā rātou, Ā whawhai, i tū mārō rātou ki te tutuki i tēnei kaupapa, nā reira, āe, i tēnei wā, he, he harikoa, ā, he mīharo aua āhuatanga katoa kei roto i ahau. Hei tā Dillon, ko ngā tai o Mīaro e papaki ana i te kokonga o ngākau, e arikoa nā kūoki mai te whenua. E mīharo ana, mīharo ana ki te kaunihera o te tonga, tō rātou a Kaitanga. Ahakoa e tika ana, e tika te mahi ki wako ki a whenua mai, i tēnei papakāinga o te ngutu o te manu, me ōna kōrero katoa mō Tītokowaru mua noa atu. Nō reira, ko te mīharotanga kua whai wā me te tūkanga kia hokia mai te whenua, nō reira, kua tau ana. Te māringanui o mātou o te kaunihera hei wakahoki nei, i wakahoki nei tēnei whenua i, i ngā tau ki muri. Uh, e tāpuri nei ki, i, ki tēnei, ko ngā, ngā pāmu kei muri rā, hei whakakiki nei te rahi o tēnei o ngā whenua, o te ngutu. Ā, me te harikoa tāku kia, kia kite ai tēnei o aku whanaunga, o aku uanga e, e tanu nei, e, e, e tūpuna i ēnei o ngā, ngā rongoā, ngā tupu ēnua ki, ki konei, hei a wakanui i te, te mana o tēnei o ngā, ngā uh, pāka me ki ēnei o ngā whenua tātou. Kū whakaokia e te Kauni era i te toenga o te wenua e 16 eketea wenua tupua o te ngutu o te manu ki ngā mokopuna o tēnei ūkaipō. Ko te kota i tāra noa te utu. Ko te o ā-wano ki ngā maʻi a te Kauni era, ai tāna, ko te waka uruora anō tēnei rangi i ngā maʻi waka uruora a Riʻua Tītokowaru mā. Ko te whakatupu i ngā rākau, Ngā rākau rongoā, ā, ko, mō rātou tērā. Ā, kia, kia ora ai, ora pai ai rātou ki runga i te whenua, ā, ko te aronga nui, ā, kia whai, ā, kāinga, ā, papa kāinga mō rātou. Hei tā Nuku, ko te aronga matua o te waka tipu i ngā rākau rongoā, kia wai oranga, kia wai papa kāinga te unga o āpōpō. Aroha Broughton Pui. Te reo o te uru.
E maringi ana ko te roimata pouri, e maringa ana hoki ko te roimata koange. Tēnei rā tēnei whenua motu ake. Kua oki ake rā ki āna uri mokopuna ki te matakano i ora e takatū nei i te ao. I roto i ngā piki, i roto i ngā eke, i roto i te paku o te pū, te iringa o te raupatu, koia rā tēnei, ko te tai awatea kua ura, ko te tai awatea kua ura. I rongo ake rā i ngā kōrero o roto i tēnei pūrongo, ka nui te aroha. Ka nui hoki rā te manawaroa. a o te āhuatanga ki tēnei kātū āhuatanga kua pā ana ki ngā mokopuna ki tō rātou kaipō koia tēnei ko te ngutu o te manu e kōri'i atu nei kororī kororā kororā kororī koia rā tēnei he rangi wāngaiora he rangi wāngaiora nō reira ngā rua inerangi koutou otianō rā Taranaki nui tonu Tātou. Maranga tū, maranga ki runga. Mai te take tonu a o Taranaki maunga i te kōriitanga o Te Ngutu-o-te-manu, a nā tēnei ka oki ka tika ki roto i te awa tupu o Wanganui, kātahi ka piki ake ki te take o Kororuapeʻu maunga, ki a Ngāti Rangi, tērā o ngā kārangarangatanga o iwi o reira. He kai whakamarumaru ou tō rātou, he kai arai Ana, i ai a Rae i ngā take tonu a te iwi kia puta ko ngā painga. Kāti, anei rā te pūrongo.
Koia te pouara i ou ki Ngāti Rangi, te āua nei e ngākaunui ana aia ki tana turanga ou.

but also the utmost privilege to be able to serve them and to serve Ngāti Rangi. E ia ia nōna kia whakatinana ia te tiroanga o te iwi e āngai ana ki te kaupapa o rau kotahi. What I think uh, of the, the thousand year vision for Ngāti Rangi is how can I play a part, how can our kaimahi play a part

being able to respond to the multiple needs that we all have but to do it in a way that whānau are self determining, that whānau create their own plan moving forward. Kia pūmau tonu ki ngā hononga ki ngā tari kāwanatanga, ki te wai i ngā hononga ou, ngā mea whakairaira ki a ia.

The agencies working together to support the aspirations of whānau. So we are looking to Ministry of Education, Te Aka Waiora, Department of Conservation, the New Zealand Defence Force, you know, all the partners that are part of our rohe, we want to work with them for the aspirations of our uri. I a ia e waewa ka roa ana, ka oki ōna māra ki te onga mate, nā rātou i para te ua ra'i mō ngā mokopuna.

and a better future for Ngāti Rangi, that's all the the uri of Ngāti Rangi but it's also the people that form Te Totoro Hoe o Paerangi, the board, Te Kāhui o Paerangi, the representatives of the marae, it's about those who have invested in Ngāti Rangi and who want to see Ngāti Rangi flourish, so I have many many people who inspire me and of course Aunty Tari,

Kāti ake a Ngāti Rangi e au whakamarumaru atu nei i a Helen, ā, kua eke nei ki tērā o ngā taumata, ā, me te rongo ake i te ngākau e kōrero ana. Ko tōna ngākau tēnei e kōrero nei, ā, e aro atu ana ki te taiao, ki te rangi, ki te whenua, ki te maunga oti anō ki Te Aʻikāroa o Paerangi tonu, e rongo ake ana i ngā pukenga kei runga i tēnei wai, he waine pukenga nui hoki, ā, he waine aroha, aroha nui, ā, e kawe ake ana i ōna wawata, oti anō ngā wawata tonu o te iwi ki whakatutukingia. Nō reira, ā, me kī kei te tuaine ko koe tēnei, ā, kei a koe tērā tūranga nui, ā, hei poipoi, hei rau manaaki. Me te mārama kei konā te whānau nui tonu o Ngāti Rangi e takitini nei i te toa, ana, hei, hei koahui atu i a koe. Nō reira, e koa ngā ngākau te rongo ake, ko koe tērā kua tau rā, ā, ki tērā o ngā, ā, pae, Ana, ko te pae tēnei e aui atu ana i a tātau ki te pae tata, e aui ana i a tātau ana ki te pae tawitiwaki. Nā, nā runga i tērā i te tuaiina e karanga mai, kia mau, kia ū, ko ngā manaakitanga ka tau ki runga i a koe.

Ka puta i tēnei waka hei painga mō te tangata, mō te rōpū, oti anō mō te whānau. Nā runga i tērā ko te waka ama a te kai kawe, oti nō te waka kawe i ngā kōrero o te wai ake nei. Kāti, kia aro atu tātou.
Tūtaki mai ki a Tahi Nēpia rāua ko tana oa rangatira a Anna Te Rei, ko Te Waka Ama tā rāua awata. He kaupapa nui, i te mea he kaupapa mō te whānau, he kaupapa whakapikiora tō tinana me te wairua, he nui ngā, he nui ngā hua i puta mai. Te Air Club is very social,

We are passionate about it, and we don't have to be so serious. We are serious, but you know, we enjoy it more, a little bit more. Ko te kai auākupe te ingoa o tā rāua karapu. Ko ia te ingoa tūturu mō Castle Cliff. Kāre e kore nā kupe i whakaingoatia i te mea kukore e kai o kōnei I tana taenga mai. Ko tenei te wahi o e ki ana ko te te wai o te kaihau kupe. Nana i whakaputa mai i ra korero e ra kupu. Ko tera te take i whakatu to mata nei karapu ki konei. And also to give people of Castlecliff something because the other groups that provide waka ama are all based in town. And Castle Cliff is, you know, lacking, so we thought, well, you know, what a great place to be, and you know, here we are. Ka taea nō rāua ka oki mai i nga waka taetae ao mo te mahi waka ama i tu ki Ingarangi. Ei tā Te Rei, ko te tino tima i reira nō Te Tai Rāwhiti. Definitely Horouta, yep, Horouta, uh, Hawaii.

70 year olds, they had a 75 year old category for all countries. Really inspiring, you know, people are fit and they're doing something in such a late age group. Uh, kāre i kore ko Aotearoa, kāre i kore. Engari kāre a Tahiti i reira, ko rātou te tino um, e motu o te ao. Kua oki mai a Te Rei me tana mētara koura.

Eruere Rerukura, Te Reo o te Uru.
Ka tiaki tīna mai rā i te pūrongo, te pūrongo mō te waka a Māna e rongo ana i te wairua o te wanaungatanga. Kaua ko te tangata ki te tangata anake, he mea nui tērā, engari ko te wanaungatanga tonu ki ngā tupuna o te awa, ki ngā ripo rōwai Oti anō kia kupe tonu, te kaiauākupe, oti anō te hononga matua tāngaingai ake nei ki te awa, ki te awa. Me te hononga o te awa ki te moana, nō reira koia rā tēnei te hononga o te waka tangata, ana ki te waka ama e kotahi. Waka tangata, waka ama, kotahi. Ā, ka rawe rā tēnei pūrongo te kite nei i te whānau, te whanaungatanga, te manaaki a tētehi i tētehi, te ako, ā, me te mahi tahi, kōkiri, kōkiri, Reira e pātato te oi rere māuta uta ana te oi koi tū te oi e rā rerenga katoa te oi. No reira, ka rawe rā tēnei o ngā pūrongo, ā, ki a koutou taunga e tōmina ana, ana ki tēnei ka tū, ā, oranga, eara i te ākina kina kau, engari e oranga tena, whakapā atu ki ngā, ā, wā i whakaama o tō rohe. Nā runga i tērā koia tēnei ko te waka o te kupu o te uru e takimihi ake ana ki ngā pūrongo, ki ngā kai rui mai ngā kōrero, ka mutu pea, ka mutu pea. Otiia noa e te iwi e kia ka te tautoko mai i te reo o te uru me te kupu o te uru, awetia anō ēnei kōrero e puta mai ana i ngā rohe, Taranaki, Wanganui, a Rangitāne, Ngāti Apa, Ngā Wairiki, a e te iwa ka ūnuku atu ki roto o Ngāti Raukawa, a we nō mēra kārangarangatanga. Ana koia rā tēnei ko te kupu o te uru te mihi ake nei ki a tātau katoa, otia noa te māngai pao, tēnā koutou. Kei a koutou te oe matua, ana nā koutou tēnā oe, ki te kore oki mō tērā oe, te oe matua, ana Kuraru rā tēnei waka kōrero. Nō reira, tēnā koutou i te māngai pao mō te tautoko mai. Nā runga i tērā e te iwi, kia tau ngā tōmairangi ki runga ki a tātou, kia tau atu ki runga, ki roto, ki waho, otiano ki raro ake i a tātou e hiki ake i a tātou, Pai Mārire.